Iki uçmada oturan iki gowy adam Allah bizlere nesip etsin jenneti inşallah. Oňam o ikisi gürrüň etjek. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Behiştde iki dost gürrüň etýänini şin. Ey Ýahudy meň bir ýoldaşym bardy diýjek. Ýoldaş diýen ýa hem saýasy, ýa hem karymyşdyk, ýa-da käde ey näjire dost diýip ýanyna gelýänmişdik.

Ýani ölüp gidip çüýrüp gidenden soň gaýta direlme barmy? Aý boljak zatda aýyrsana şu gürrüňlerdi diýerdi. Men Kurany Kerim manysyny aýdyp otyryn. Ehe her zamanda aý zaman parh etýär. Her zaman adamlar şu adamlarmyşdyka. Şu iki aýakly adam, şu dişli agzly burunly adam, şu hersli, şäwetli, ylymly, mahrum ýa binesip ýa nesipli adam, şu bernama bir ýörüýän ha.

Weleula ni'metu rabbi lekuntu minel muhzarin. Hudaýa şükür Allaň fazly, Allaň nygmaty, Allaň rahmaty bilen men Allah saklapdyr dowzahdan diýjek. Gowy adam mydam gowlugyny Hudaýa nisbet berýändir. Hudaýa şükür maňa nesip etdi. Hudaýa şükür maňa nesip etdi. Hudaýa şükür Allah maňa kökledi. Gowy adam mydam şudur. Jennete baranda adam şikayet çykda. Ay men özüm Daýawjadym da diýjek däl-le. Ve lewlâ ni'metu Rabbi le kuntu minel muhdarin. Allaň pazly maňa şamil boldy. Hudaýyň rahmaty meň üstüme ýagdy. Hudaýa şükür, Allah meni saklady diýip aýtjaklar. Gowy adam mydam edepli-le. Gowy adam mydam gowy işini Allaha nisbet berjek, kynçylyk-da görse Hudaýdan sowgat diýip durandyr. Vel kader haýri ve şerri minallahi taala. Biderek adamda mydam Hudaýdan algylla. Bir iş edeýin, bir Hudaýdan diläýin, bir ugruna düşeýin diýmeýärdi. Mydam Hudaýdan algyly, milletden algyly, ahu molladan algyly, metjitden algyly, Kurandan algyly, ärinden algyly, hemme kişiden narahatda. Mydam zeýreni güllä. Mydam öz ýandan öz zelil, mydam da narahatda. Mydam da narahatda.

E indi biz ölmeýäsmi diýjek. Şu bir ölük tamam boldumy diýjek. E biz behişde indi bize azap ýok. Biz ese ölüm ýokmy diýjek öl hoş bolup begin. Indi Allah azul celal aýdýa limisli hada felyamal il amilun. Sana maňa aýdýa. Şu jennetten çürim amal edinsin, amal etsin, zähmet çeksin, ihlas etsin, ýortjak adam diýe. Sana maňa aýdýa. Beşer insanyýete aýdýar. Ins-u jyna aýdýar. Tamam mükelleflere aýdýar. Limisli hada felýamelil amilun. Ine Allah zülcelal gudrat kelamynda aýdyp oty. Ine şi jennet şi zady kökezip şi zady gözüň öňünde goýup aýdyp otyn. Şundan çirim amal etjek adam amal etsin. Ine bide meýdan.

Adamlar yok kada. Adamlar yok kada. Öz eýäň razyçylygynyň ýüzünde gezmek. Bu her bir ýagşylyklar. Garyndaşyň halyndan habar almak, hemsaýaň halyndan habar almak o tamam gowlukly oňa girmäýdi. Ýene aýdýan, "Limis li hada fel ya'mal al amilun." Allah azza jalaly diýýär.

Emma pursat şumal, düýn-ä geçdi. Eger Hudaý bize ömri berse, ertir näme boljak? Şu günde düýn bolup galýar. Hamana ertagşam biz gürrüň etjek, e, öten agşam diýjek. Haçana? Şu mahalyk oturyşygymyza. Biziň şu mahal düýnümiz bar-da, şu mahal jym-gowun agşam, ertir şenbe. Emma öten agşam, öten agşamyň gürrüňi bar. Biz öten agşam Bäşýüzka obasynda bir toýda gürrüň bertdik. Indi şu mahaly Öten akşam boljakda Allah ömür berse erte akşam. Erte akşam daş lüwründe bir toy oýnalykda, daş lüwründe haman biz gelýäkak. E öten akşam biz mübärek tefsirde tika diýjekde. Bu şunuň ýaly kyýamat meýdanynda dünýe düýn bolup galjakda. Dünýe düýn bolup galjak. Bu şunuň ýaly mahşer meýdanynda şu biziň dünýämiz düýn bolup galjak. Bu kyýamat meýdanynda ýene düýn bolup galjak ýa behişt ýa jähennemden sürüm ýa behişt ýa jähennemden sürüm. Ine açyk dünýä we ahyret Allah Azzel Jelal Kur'an-ı Kerimde aýdyp ine ak manasyny ey gönünin oturan jemaat gönünip soňram zepit bolup du eşitjek jemaat gönünip şu derman manalary eşitip derman nuruny bedenine siňdirip duran gönünip duralla Allaň kalamynyň manasyny eşidip otyrsyňyz. Allah Ezzülcelal hemmäňiziň gursagyňyz, öýüňiz bilen, içeriňiz bilen, dost ýaryňyz bilen rahmat nuruna gark etsin. Rahmat nuruna gark etsin.